no ase. Asekyerɛ ara ne sɛ abɛ no ase. Moyɛ wan?
Wokɔ ntanɛt so na wohwɛ ade papa ahwɛ a, subscribe Clay Ofori TV bɛnya ade papa, amammerɛ ne amanneɛ papa paa ahwɛ. Woyɛ Nana Agye Anim Nokora TV The Kɛɛkyire Kwame Appiah the first I love you Clay Ofori TV Moyɛ number one. Kefori TV, Amammerɛ ne Amanneɛ Fie. Nnɛ yi akɔpue mu wɔ Akyem Abena ase wɔ Akyem Mansa Mansin no mu wɔ Apueɛ Mantam mu. Na yɛkɔsua wɔn abakɔsɛm. Kuro yi, deɛ nti koraa na ɛmaa yɛde edin no too Abena ase. Dodoɔ no ara adwene bɛyɛ wɔn sɛ, ɛyɛ nnipa din na yɛde too so, nanso ɛnte saa. Yɛkɔ akɔ ne ɔhempɔn a ɔhwɛ kuro no so adi nkitaho atia abakɔsɛm. Abenase,
abenase, asekyerɛ ara ne sɛ abɛ no ase. Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ yɛyɛ Agwenafoɔ a yɛfiri Denkyira. Na ɛnam akokoakoko ne kuro titire nti, me mpanimfoɔ tu bata de firi Denkyiraman mu, kuro bi a wɔfrɛ no Paa so. Na ɛno mu na yɛn nnammoa a yɛba bɛpuee akyem ayiribi. Yɛbaeɛ no, na ayiribi yɛ kuro. Yɛn mpanimfoɔ no bɛsoɛɛ wɔ ayiribi. Na ayiribi he a na ɔne ne mpanimfoɔ wɔ hɔ saa mmerɛ no gye yɛn ɔfɛw so. Ɛno mu no, ɛɛ ɔhwɛ dɔm a na ne mpanimfoɔ yi kura. na ɔde yɛ hyɛ ne mu a na ɛnyɛ yie. Ɛno nti, ɔne n'asraafoɔ di yɛn anim kyerɛ yɛn kwan sɛ nsase no bebree wɔ yɛn anim. Ɔbɛsrɛ sɛ yɛbɛkɔ yɛn anim, yɛbɛko akɔ yɛn anim na yɛn nso yɛakɔ akɔkyekyere yɛn kuro. Na ɛno mu no, yɛba abɛduu ɛɛ abɔeɛ bi a yɛfrɛ no apetesu. Meka apetesu a, yɛn nyinaa nim sɛ worekyekyere kuro a, nsuo titiriw ɛna na mpanimfoɔ no hyɛ wɔ ho ɛfisɛ mpanimfoɔ sɛ nsuo ɔhɔ yɛ ɛma ɛyɛ nkwa na edin apɛtɛsu no asekyerɛ wɔn ne sɛ apɛtɛ nsuo ne nyinaa ne sɛ wɔbɛkɔ wɔn mfuo mu bɛba no na mpɛtɛ nso abɛnom nsuo no bi ɛno na saa edin apɛtɛsu no nso ɛbaeɛ na mpanimfoɔ no yɛ sɛ. ɛnna na yɛntumi ntena nsuo yi ho. Enti abɔfo a ɛwɔ wɔn mu no kɔɔ wɔn anim ba bɛhuu nsuo a na ɛyɛ kɛseɛ wɔ mpɔtam ha. Enti wɔbaeɛ a wɔsan de amanneɛ bɛbɔɔ me mpanimfoɔ no. Amanneɛ no mu no, wɔse yɛakɔ akɔhu nsuo kɛseɛ bi wɔ yɛn anim. Ɛno nti, ɛnnɛ de wokɔ nsuo no ho a, yɛfrɛ no asukɛseɛ a ɛda Abenase kurom hanom. Na ɛsikasɛɛ no ɛɛ kasa ne ne nyɛ mu bɔfoɔ a ɔkɔɔ n'anim de amaneɛ bɛbɔɔ mpanimfoɔ no ɛnɛ wɔn na wɔyɛ adɔnten foɔ a wɔwɔ kurom ha nom yɛka adɔnten abusua a wɔn ne saa abusuakuo no a na wɔn wɔn twa sa in terms of ɛɛ ahayɔ mu. ɛna ɛyɛ sikasini a meka ho asɛm yi, ɛno nso wɔ n'abakɔsɛm a ɛɛ emu ohwam. Ne nyinaa ne sɛ wɔbɛsoɛ nsuo no ho no, ɛɛ wɔgya adehyeɛ no wɔ hɔ na wɔkɔ wɔn nnwuma so sɛ afuom ɛɛ ahayɔ a wɔbɛba no na nnipa firi nsuo no mu ɛne ɛɛ abusuafoɔ no mma no bɛdi agorɔ. Ɛkɔɔ so kɔɔ so kɔɔ so ara na ɛnam sɛ na wɔn wɔnim fam nti, wɔtetɛeɛ dako ma ɛɛ nnipa a na ɛfiri nsuo no mu ba no, wɔtumi kyee baako a na ɔyɛ ɔbaa. Enti wakɔyɛ ɔbaa nso deɛ, na kyerɛ sɛ n'ase bɛtrɛ. Saa abakɔsɛm yi yɛ twafo, agona twafo abusua a ɛwɔ kurow dua mu hanom. Enti ɛnam saa nti no, nsuo no nyinaa yɛ me dea deɛ, sɛbi o, Onyankopɔn dea yɛ me dea. Na mmom no, ɛnam saa abakɔsɛm no a ɛhyɛ hɔ nti no, yɛkɔyɛ biribiara sɛ amanne anaa biribi wɔ nsuo no mu a, yɛbɔ mmɔden sɛ twafo abusua, titiriw ɔhene anaasɛ n'abusuapanyin no, bɛdi, ɛbɛka yɛn ho na yɛakɔyɛ saa amanneɛ no. Na ɛno mu na na afei yɛbɛnya nsuo, eti yɛabɔ yɛ sese. Ɛɛ adwuma ɛkɔ so, aman kyekyere nso ɛda ne kwan mu. Ɛna ɛɛ yɛto yɛn ani hwɛ yɛn nsa benkum a, ɛfiri ha kɔ ne nwa. Mpanimfoɔ no wɔ hɔ wɔ nsuo no ho na ɛɛ kasa mu, abakwasɛm na meka yi o. Kɔbaa no sɛ, a momma yɛnkɔ abɛ no ase. Ɛyɛ abɛdua baako a na agye nhini na ɛso yie. Nti sɛ afuom na wofiri na woreba a, wotumi kɔsoɛ wɔ hɔ gye w'ahome. Na yɛntena abɛ no ase, yɛnkɔ abɛ no ase na sɛdeɛ mekyerɛ mu no, ɛbɛyɛ Abena ase. Yo, Akyem Abena ase yɛ kuro a. Adwuma titire a yɛyɛ yɛ kuadwuma, na ɛɛ nnipa a wɔwɔ kuro yi mu dɔɔso pa ara yie. Adwuma titire bi yɛ cocoa, ɛɛ abɛ, ɛna mpo no ɛmo. Ghana ha, wopɛ nkuro nnum a wɔdua ɛmo a, ɛɛ mekyerɛ yi ara yɛ local rice yi, ɛɛ Abenase ka ho bi. Abena ase akonnwa kɛseɛ yi, ne kɛseyɛ nyinaa akyi mu no, yɛde som kotoku man he. Akyem Abena ase akonnwa yɛ eh, Agonafoɔ dea. Nti woba hanom deɛ a, eh, na kyerɛ sɛ eh, woka Agona akonnwa kɛseɛ a, ɛno ara ne eh, me a mete ha yi, Ɛɛ, ɛna obi biara nso a ɔbɛba abɛtena me nnwan so no, na ɔyɛ agona agona konya kɛseɛ ho nipa. Ɛti, in short no, na kyerɛ sɛ ɛyɛ agonafoɔ na wɔdi akonnwa no. Abusuakuo a ɛwɔ kuro dua mu ha yɛ mmaako mmaako nkron. Yɛwɔ Biretuo abusua, yɛwɔ Ɛkoana abusua, yɛwɔ Ayekoɔ abusua, yɛwɔ Asona, yɛwɔ Agona Adɔnten, Agona Twafo, Agona Kyidɔm, Agona Toa, ɛna Aduana abusua. Ɛɛ Abenase, yɛn nkuro dɔɔso. Ɛɛ yɛne Nkwanta, Wankyi, Kumani, Akokowaso, Ayiribi ne Anyinase. na ɛbɔ hyeɛ. Nti obi biara a ɔte me nne wɔ w'afidie yi so yi, ɛɛ wei ɛɛ mekyerɛ mu sɛ ɛɛ nsaase bebree na atwa yɛn ho ahyia. Ɛna ɛɛ biribiara nso nni hɔ a yɛde si asaase yi so a ɛmfifi. Ɛɛ ne titiriw abɛ ne kokoo. Ɛna sɛdeɛ mekaeɛ ɔwora nso a ɛdeda nsaase no mu a ɛno nso yɛde dua ɛmo a ɛɛ ɛtumi so yie. Enti obi repɛ adwuma bi titiriw a ɛbɛfa nnipa bebree na me manfoɔ nso anya bi ayɛ a, mɛ mɛ mɛ mɛ mɛto nsa afrɛ obi biara sɛ ɔbɛpem ɔba n'anim na ɔbɛhu akyea me a, nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ hɔ bi ɛne no bɛka. Na na agye mu nokura ti mu dɛ ka akyire Kwame Appiah the first I love you girls ne ti mu woyɛ number one.